Aħna tim żgħir għax hija kumpanija eh, eh, pjuttost żgħira bħala kumpanija nazzjonali ta' teatru u eh, allura kulħadd imittidu naqra ehm, biex jgħin li xuxin. Però ovvjament għandna dipartimenti tal-produzzjoni, tal-marketing, Għandna stage manager full time għall-ewwel darba li ma tantx seħħet Malta ħa ngħidu hekk. So bil-mod il-mod qed nikbru. Bissa ħadar il-kollaborazzjoni mal-MCAS l-idea li nibqgħu nikbru u nissaħħu anke amministrittivament u hemm pjanijiet anke mal-Kunsill tal-Arti li Inkomplu nkabbru hawnhekk.
Mal-qlib tal-istaġuni jibdew ħajjiet ġodda u jiftħu fjuri kull kulur. Iżda mhux biss. Teatru Malta qed jippreżentalna programm ġdid bi produzzjonijiet għal udjenzi differenti, kemm għal dawk mitħla tat-teatru kif ukoll għal dawk li qed iridu jitħabbu miegħu.
Teatru Malta dejjem tibdel daqsxejn il-ġild tagħha għalhekk aħna nvaraw programm kull eh, sitt xhur għax inkella nsiru għamara antika mhux teatru flessibbli. U allura eh, naħseb li hu importanti li wieħed ehm, jara wkoll inizjattivi mhux biss il-produzzjoni. Il-produzzjonijiet għandna ħelwin ħafna għandna kollaborazzjoni ma' Teatru Għanonna l-ewwel darba li ilhom 25 sena jaħdmu u qed nagħmlu promenade piece għallu inti tiġri warahom jisimha dik is-siġra f'nofs ta' triq ġewwa l-MCAS tal-Arts Festival. Hija produzzjoni li ħajkollha ħafna effetti u akrobati. Imbagħad għandna produzzjoni għall-klieb Fido, literalment għall-klieb għax din ħajkun hemm kor li qiegħed juża ħsejjes tal-klieb u l-klieb mistednin jiġu jarawha ġewwa ta' Qali. U ora li huwa musical fid-dlam kif konna għamilna bil-Pento, missa żviluppajna għax l-idea wkoll nibqgħu niżviluppaw xogħlijiet li għamilna. Tajjeb ukoll insemmi li hemm ħafna inizjattivi, fosthom li għamilna manifesto li qed jitkellem fuq isma' x'm'aħniex nagħmlu. iktar milli x'aħna nagħmlu jew x'hemm bżonn li nagħmlu, għax x'aħna nagħmlu nafu. Eh, u ħassejna li eh, għall-ewwel darba forsi flok strateġija eh, nagħmlu manifesto li għal Teatru Malta kumpanija flessibbli iktar jagħmel sens. Fost ħafna wkoll inizjattivi oħra li nistieden wieħed Jerhom fuq il-programm. L-artisti għandhom bżonn l-appoġġ eh, ftit minn kull imkien, ġifieri jiena nemmen illi eh, bħalma inti għandek bżonn eh, l-isptar, għandek bżonn l-artisti biex ikollok ħajja tagħmel sens. U għalhekk nemmen illi l-kollaborazzjoni hija kollox f'pajjiż żgħir bħal tagħna, jiġifieri m'għandniex dak il-budgets jew dak is-saħħa ta' nies illi jistgħu jaħdmu waħedhom. Mela aħna iktar għall-programm tagħna huwa mifqugħ kollaborazzjonijiet mat-Teatru Manwel, mal-Euro Pride, mal-MCAST, ma' ambaxxati. Jiġifieri naħseb illi l-idea li kull proġett isib kollaboratur anke biex nagħmlu inizjattiva, jekk se nagħmlu masterclass, eżempju, għax għandna anke l-masterclasses, jew inkella se nagħmlu l-Atelier Francis Ebejer reġgħina vvintajnieh mal-Manwel. li se jkun post fejn kitba ġdida jew proġetti ġodda jistgħu waqt ġimatej jissawru. Allura, is-sapport li sibna mill-manwal importanti f'dak il-każ, is-sapport li sibna minn ħafna entitajiet u dejjem infittxu aktar sapport. L-idea wkoll li mhux nagħmlu biss xogħol oriġinali ma anke naraw x'għamilna u kif sa narġgħu nużawh, ħalli jkun hemm dal-forma ta' riċiklar jew inkella ta' kontinwità.